Ma nafx nsaqsi li ah, jek temmen ġustizja kozmika spiex ta' li din il-mistoqsija li jħobb saqsi ħafna Stephen Fry u Hitchens li kiku hemm Alla u Alla huwa ġust kif iħalli l-babies fl-Afrika jmutu. So if God lets the bad things happen, then he's let the good things happen and we have a God great, we're done. Like if your argument is about a like, if you see a zebra dying,

Le, le, għaw, eh, il-mistoqsija f'dak il-kas ma tiġix is there a God? Ija noħdu għaddu from the place. Jina għanti mux fejn rridu għabolu, mela. Eh, l-ipotezi ta' jekkem xalla, mux li edha fil-mizin, l-ipotezi hija ejja najdu, ejja naqbdu ma' part A tal-hypothesis, hemm Alla. Issa, meta nara eh, jidnaf eh, klips lava ċiklu zebra bħal meta inti. Eh, u nara tbatija u eżagġerat u makabrità ta' zebra u forsi għanna omma tara l-baby zebra tikluha. Dik il-ħruxija għalija miex evidenza ta' Alla illi huwa waħanin, żgur li setaj Kieku, fis-sens, li kieku kien ukoll omnipotenti, ġifieri jekk huwa omnipotenti, żgur mhux ħanin. Forsi mhuwiex omnipotenti. Għax jekk omnipotenti, naqala b'bżobbu.
That I can swing with and argue with because discussing gods isu jien naf mood is something which I never really thought about, right? Like for me I don't think if God is good or not. Why do you like why are you a Christian?

Imma minn hemmhekk bdiet. I've taken drugs and felt better sometimes, taf kif, but that is where it started for me. But you're not a drug addict.
So, so you're a Christian not because of the feeling, is what I'm trying to kind of get at. That's what got me into it. Għax jena għafek bħala bnidem razzjonali ħafna. Yeah, yeah, yeah.
Li ġeneralment s-soltu eh, ħafna bnidem razzjonali hyper-rational li naf,

Ġifieri ma llum qas istandur fuqek li tkun qiegħed bil-qedem u Even if fact check monster group numbers. Even if you asked me to check it, it's like I have nothing to come back to you as apart from it's there. Memx il-Webster definition tagħha. Oh, I'm sure there is, but way over my head, right? Way over my head. So He is a known atheist. Um, Ma sabduni għati provajtina daqqatitem.
Oh. There you go.

Naħseb, naħseb, eh, huwa fenomenu għalija il-fatt li maħniġ daqsek kanzjużi fuq il-ħajja. Ġviri li.
Ġviri li.
Tant aħna sirna kapaċi, jew tant l-evoluzzjoni għamlitna kapaċi li niġu distratti b'affarijiet, dejjem nitfgħu goals għalina nfusna, mm. mela irdu naf ngħaddu mill-eżamiet tal-iskola, ma tiġux ġob tajjeb, u mbagħad irdu jina fl-isbaħ tfajla u dejjem isu ngħaddu minn objettiv għal objettiv għal objettiv. U isu f'diklazzjoni kollha għad naħseb kważi dik nagħmlu hekk bħala defense mechanism għal fatt li aħna ħajjin u biex ma nagħlux nikkontemplaw, ma

Le, l-ewwel passer li li kemm chemist speċjali sab id-deni li id-deni irqiq jiġi ah, jiġi minn ċertu bakterja u mbagħad għalhekk nippasturizzaw il-ħalib. Eh, u da, insomma, eh, saħaq fost naħseb anka xjentisti oħrajn qalu biex meta tkun taftit xjenza issirate jew meta tkun taf ħafna xjenza ma jmandekx mod ieħor ħlif li temmen li jeżisti Alla. Li m'għandekx mod ieħor I definitely disagree with because you could be faced face to face with God sure. and tell him Sure, sure, sure.
sure. But you know... Uh, ah, but for sure. And I really believe that if you are... century scientists, you know, hyperbole is like their